But how did this project come about? Eh, Mnikwa Clinic community yakaapproacha council eh, after realizing kuti they were working, they were walking about 10 kilometers to the nearest clinic. So what happened is uh, community yakaunganidza mabricks ayo ikabva yati council tokumbira muti vakire clinic. Isu secouncil of course mari dzinonetsa. Takabva taona kuti hatina mari yokuti tiprovide labour kana kuti tione kuti skilled labour toiwana sei then we approached five brigade the five brigade ikati as long as you have got your material we are willing to assist you the community vo pakutanga kuvakwa vakabva vatadza chidokwa dokwa kana kuti chido chokuti clinic ivakwe Saka vakauya nehuwandu hwavo vachiprovider vachivakanya dhaka vachisavo jecha rinoda kuti rivakise kiriniki iyi saka takaona kuti nekufamba kwenguva takaona kuti community iri kufamba isi tarisingatombofungidziri kuti kiriniki inopera iyi gore rino iyi taitofunga kuti inogona kupera next year At a colorful event held to officially open the clinic, the medical fraternity of Shurugu is really happy with the new clinic

E, pabasa guru raitwa pakiriniki ino yekwamunikwa ndichitenda the commander in chief of the zimbabwe defence forces his excellency comrade ed munangagwa ndichitendawo zvakare nemutungamiriri wawakaisa e, general wedu VaValerio Sibanda vanotungamirira uto redu reZimbabwe nehunyanzvi hunoshamisa hwawakaona, wisdom yakadzama, kuti vatitumire murume uyu anonzi Brigadier Maseko. Waita basa rinoshamisa mudunhu redu reMidlands Province zvikuru sei muno muShurugwi pakuti wandudzira nzvimbo kuti isimukire Munikwa inzvimbo iri kumaperiferis kwekupedzisira kweShurugwi eh, Shurugwi North Constituency asi kwaane chiedza taakuona kuti wese vanoda kuwaka maclinic Waakutouya kuno kuzodzidza kuti zvinhu zvakanaka zvinowanika kupi wouya kuno kuzodzidza. Muchaona kuti ndo first clinic ichange ichiprovider magetsi ari kusolar powered vanhu vachimwa mvura yakanaka wachiflasha matoilets kuno kumareserva Eh, tinoda kuti tizvikudze izvozvo ibasa rakanaka zvikuru kwazvo he also thanked the people of munikwa for the hard work they put into the project wagari wose wenzvimbo ino makaita basa rinoshamisa makaprovhaidha zvidhina mukaprovhaidha material dzakasiyana siyana mukaprovhaidha labor yenyu kuti basa rino rifambe zvakanaka iam very proud of you Takashanda tese muzvinhu zvakawanda asi apa ndakambenge ndichitaura na, na DA wangu wamupeta wakati nyati pendasvika uku hai ndanzwa kunonzi kudada chaiko chaiko ndinodada nemi dai ndanga ndine mbereko yesimbi ndaikubereka iberekai mese nekuti makagona In his keynote address, Brigadier General Maseko of 5 Infantry Brigade,

kukanzuru kuti CEO munoyotivonera zvinhu zvinotinetsa muchikurumidza kuzvigadzirisa kubudikidza namakansela tinoona munoteera zvatee tichichemawo kuti vamunonosangana apo mutigadzirise tinotenda kuna vese vakabatsira kuti chivakwa chive pano nokuti zvechokwadi voutano ndo chinhu chikuru kuti mhuri dzirambe dzichikura dzichiinda mberi tinoziva hedu kuti zviripo zvanzi zvoda kuitirwa zvikuru sei kuvaroora vedu mukavona vakazvitakura izvozviya vachikudza mhuri pakunozvibatsira ngavabatsire panzvimbo dzakanaka nenzira dzakanaka saka zvichireva kuti pavanenge vobatsirwa pano vanoda pokugara iyo community iyo zvamakaita izvi hazvifanirwe kuperera ipapa varoora ngavabatsirwe vari mudzimba dzokugara dzakanaka pavanobikirwa vachidya zvakanaka saka zvichireva kuti iyoyi kiriniki yavepo iyi ngatirambe tichingoichengetedza yakanaka tichiwedzera zvinodiwa tichibvunza varapi kuti zvigwezhero zvavanoshangana nazvo ndezvipi isu secommunity tichigara pasi yange munda ari matiri tichikurudzirana kuti ah zvinotiona varapi uya ngatizviitei This clinic would not have come at any better time than this time when the nation and world are faced with the COVID 19 pandemic. The opening of this clinic will definitely bring relief to the people of Munikwa. We are taking a short break. When we return, we'll talk to the people of Munikwa. Do not go away.

are now going to be channeled towards other pressing needs at mnikwa clinic nzvimbo dzakaita sedzinedzi taiita anonzi izvo maoutreach maoutreaches aya anoratidza kuti taisimudza motikari nevashandi vechiuya pano kusanganisa pano tichiuya pano tichibatsira kunyanyanya vana vari pasi pemakore mashanu tichivapa majekiseni avo aya anonzi mma vaccinations saka zvadaro saizvozvo community yaisarira isina zvayawana zvakakwana nechikonzero chokuti mishonga yatinonga tauya nayo inonga yakangonangana kunyanyanyanya nevana ivavo naana mai tizonga zvitakura nevana mai nevana ivavo saka zvaita saizvozvi zvakureva kuti izvo the whole delivery system comprehensive delivery system yaakuchikwanisika kuchiitika panapa isusu sekuuya kwataita kunoku eh, zvishandiso zvakaita sefiwo mota kutakura kuuya kunoku nekudadaro hatisaita izvozvo izvo taakuendawo kune dzimwe nzvimbo dzisati dzawana mafacilities akaita saiwayo saka nekudaro zvinotiita kuti basa redu rinovanyore basa redu rinofambika zvakanaka nechikondo zvekuti hatifambi tichienda tichidzoka tinonga tikurika maservices angu iko saka nekudaro zvinobva zvaita kuti basa redu ndobva rareruka zvakanaka The women of Ward 1 couldn't hide their joy as they now have a facility close to them and they have been saved from home deliveries and traveling long distances to the nearest clinic. tinotenda zvikuru nebasa rakabatwa iri etofara kuti tavanawo chipatara padhuze a tatanzwa nekufamba kure todade mwari vangu ropafadza maoko akabatana hatine mufaro wakakurisa chai Tata vanokuponera mudzimba tiri mumangoro dzingoro kuponesiwa nemambuya akasiyana siyana tatiri vanhu vakaomerwa kutiaita mahome delivery tisina kana kwekuenda nekuti vanga kukuresa nekwatinogara saka tinotenda vativatira chipatara ichi tasununguka nekuti zveshuwa taa takaremekwa inzvimbo yanga ine mapere yekuti kana chero kanofonera kure unototambudzika zvino tinotenda kuti vatiitirawo tave nepekurapiwa pari padhuze nesu Their sentiments were also echoed by the village health worker and community leaders for Munikwa village. Taifamba 12 kilometers kubva kudzimba dzatinogara tichienda kuchipatara saka iye zvino zvatinakira hapasina inonzi home delivery ichaitika hakusina munhu achanzi acharwara onzi ashaiwa kana transport yekuenda kuchipatara saka izvi zvandisunungura nenzvimbo yedu yanga yakanyanya kuita sango iri remote saka iye zvino ndakuona kuti yanzvimbo inosvikika inoyemurika nezvimwe madevelopments anzi ari kuda kuitwa tinoyemirirana nazvo kuti zvichaitwa nyasha dzamwari mucommunity mandotungamirira vabereki vanga vachitambura kufamba nzendo huru 10 kilometers vamwe vachibva 15 kilometers vachisengwa nengoro saka ndoona zvokuti zvabatsira kuti havachafambi nzendo huru vachiseenzesa zvipfuwo Chiitiko chekuvakwa kwekiriniki iyi ndoona sekuti chichavandudza nzvimbo yedu zvikuru nengari yekuti vanhu vanga vachifamba mutunhu murefu vapana vachiita kunerest saka nokuvhurwa kwachaita uku zvichadoderedza futiwo mahome deliveries nevaya vanga vachipedzisira vashaika muzvimbo vasina kuenda kuzvipatara nekushaya kufambisa vachienda saka ndoona kuti chinhu chakakosha chikuru chaitika
Councillor Shariwa also took this opportunity to chronicle some of the achievements in his ward, which he has worked with the legislator for Shurugwi North. Panhau dzechikoro chedu ichi takaita ukama hwakasimba chaizvo naMP vaNyati. He was at one point chikoro ichi chava chisina kana klasi yakanga ine dhoo saka vakatibatsira zvikuru kuiswa kwemadhoo kusvika pakuvakwa kwamatoilet because hatisinayo matsaro anga akondemiwa neministry of health saka mud vakatikoshera zvikuru nokufurukunoti kuwadowani kusvika kurikidzazve nekuti icho chipatara chibude kusvika patasvika nasi

A number of meetings have been held in the constituency, and to top it all up, he decided to meet with his election agents and teach them about COVID 19 so that they spread the information in their communities. chanyanya kukonzera kuti nditaure nemi inyaya yecovid-19 ndozviziva kuti mumwoyo menyu munoziva kuti muri maagensi anga akamirira macancelors enyu mp wenyu napresident wenyu Asi kubva nhasi zvizivei kuti maama special ambassadors eCovid-19. Takawana mukana wekudzidzisa eh, maheadman edu takatanga nemavillage health workers because takaona kuti ndiwo mafoot soldiers edu anodhila nezveutano saka pakangonzi covid-19 covid-19 takabva tatanga kuenda kumarezeva tichiadresa eh, maward by ward tichitaura nemavillage eh, health workers edu tapedza izvozvo takanotaura nana mukoti nana chiremba tapedza ipo ndobva tagadzira a special team yana chiremba yetaifamba tiri ne three teams dzana chiremba mumwe musi ndoenda nevamwe mumwe musi ndoenda nevamwe mumwe musi ndoenda nevamwe tinotaura nemasabhuku maheadman, machief pamusoro peCovid-19. The legislator explained some of the basic measures one should take to prevent self from the virus. Ndabvisa chinhu ichi panga nenga rekuti makati wandei hamunganzwi voice rangu asi nemagariro etakaitaya e, nekure kwamuri neni ndiri safe kwamuri imi muri safe kwandiri ndosaka ndadzikisa chinhu ichi saka kana munhu achitaura kana munhu achikosora kana munhu achihotsira mate aya anobuda mumukanwa kana aine vhairasi yecovid-19 inorema kupfura mhepo saka inokasika yadonhera pai pasi saka muri kunzwa zvichinzi izvo ngatigarei takaita social distancing kureva kuti munhu umwe neumwe ngaagare about 1 meter kubva pane chii pane mumwe kureva kuti kana wakadai kana kudai haufaniri kunge uchibata mumwe munhu zvinoreva kuti uri safe zvakazoitika ndezvekuti dzimwe nyika dzakatanga kudzora vana vedu vamwe vachibva kunana south africa zambia vamwe vachibva kunana malawi vamwe vachibva kupi kunana america nekunana britain vana vaya kana vapinda vana vedu hurumende inovagamushira Asi kana yawagamushira wanoita go through a quarantine center woswotestiwa woonekwa kunzi akanaka ogara muquarantine center maanogara for 8 days achipiwa zvekudya zvemangwanani zvemasikati nezvemanheru nepekurara pakanaka zvese nehurumende for free Kana apiwa izvi, after 8 days anozotestiwa. Kana aonekwa kunzi a akanaka hana chirwere, anobva anzi ngaende kupi? Kumba onozviita inonzi self quarantine. Kureva kuti anonogara pamba pawo asingafambi fambi achimhoresa vamwe mumaraini. After 21 days otestiwa kana aonekwa kunzi hana chirwere Akugona hake kupoterera potererawo ari munharaunda ipi iyoyo. Na kuvhurwa kwakaitwa kunzi iye zvino izvi taakuita mabhizinesi taakuita sei hazvisi kureva kuti chirwere chakatopera. He urged the people to be wary of border jumpers who come back into their communities without following the laid down guidelines. Imimi tinokuzivai kuti mune vana vari kusouth africa mune hama dzenyu dziri kusouth africa kunofiwa vanojamba mabhodha vachiuya kuzochema hama dzani ndakazvinzwa zvakaitika kune rumwe rufu rwakaitika manje manje so kana vanhu vaya vauya manje kana vaine zvirwere nekuti havana kupfuura through equarantine center anditi naiwo wakusingosangana nesu isu takutotanga futi kudii kurwara Saka tinoti isusu kana uchiziva kuti une mwanakomana wako mwanasikana wako kunyange anga apedza makore akawanda usina kumuona kana auya pamba pako anofanirwa kuuya through a quarantine center quarantine center inomupa certificate yekuti imi munosikoona certificate yomamhaziva kuti ha uyu akachena anogona kuita kugara pamba asi achiita self quarantine kwete kungoti hama dziri kungobva kwese kwese nekuti kwafiwa mongodzigashira muchidzichengeta mudzimba menyu tobva tataura nyaya iyoyo yerufu ngatichengetedzei social distancing parufu nengari yekuti tajaira sevanhu vatema ka kuti kana munhu akafirwa handiti tinobva tanozara tese mumba munenge muine box muya kutopedzerana mhepo aa haisi nguva yacho inguva inoi yakuda kuti kana ndafa inini aniti munongouya makuda kubata mainyati maoko musanowawire muchiti eh, wafirwa wafirwa haa anditi sezvakaita medhemu ari kuko imi muri kunota nedzoika ndo zvaitika zvinotaura mashoko enyu ekunyaradza muri kure anditi then tinenge kana kana afirwa atoziva kuti hama yangu yadini kana takuenda futi kumakuwa pakunochera paya toita social distancing ngatichengetedzei zvatiri kutaurirwa zvakatinakira nekuti mumwe chete wedu akabatwa nechirwere achatapurira mumwe otapurira mumwe taakugumisira manje taane dambudziko They urged vow to go back to their communities and preach the COVID 19 gospel and help protect their loved ones from this pandemic. Yeah, chekutanga tichapreacha gospel recovid ngaita kwana narembo panapa kuti tofanira kunge tichigara sei nevanhu vanenge vari masuspects ekunge vari infected necovid 19 pamwe chete nekunge tichizvichengetedza against kunge tichibata chirwere checovid-19 because we've learned a lot here kubva kuna vana rebonyati so chandiri kunosvitsa kune vamwe vasara kumba ndeyekuti tinoziva tine vadikani wedu vamwe vari kunze kwenyika tinovadisa but pavari kuuya before kupinda kwavo mukati mevamwe tinofomawo kuti vaende kumaquarantine center kuti vanoongororwa kuti vane chirwere ichi here kana kuti havana Kana vasina chirwere chopiwa zvitupa zvinonwa humbo hwekuratidza kuti havana urwere hwopinda mukati medu. Korona inouraya. Gara uri pamba usangofamba famba. Geza maoko. Nguva dzinji ukabata usabata kumeso usina kugeza maoko. Honorable Nyati being the God fearing man he is He would not end his series of meeting without a word from the Bible as he urged his flock to have faith in the Lord. Handidi kuti muende mumusoro menyu makazara rufu. Ndoda kuti muzvizive kuti kudenga kuna Mwari ane hanya. Ane hanya nechembere iri kumuzara bani. nekuti kana akatsigira mutsago akarara pamutsago mukati meusiku wakasviba kuti ndo musodzi hwani unodona jehovha anouona so mwari iyeye ndichiwerenga kugwaro ratinoona ramapisa remachapter 91 pavhesi ya3 jehovha anotiye imi mukararama nenzira yakanaka Ndichakurwirai pazvirwere zvinotambudza nezvirwere zvinoshungurudza.
That's all we had for you in this week's edition of Constituency Talk. If you'd like us to visit you in your constituency, please do get in touch with our producers. Till we meet again, it's a goodbye.